a karimba maa ka o karimla viɛnyɛla ŋun taali maa kan yɛra maa. Amaa a yi miri ka a chaŋ sagbuɣili ti di a tim, ka bɔri ni a chɛli chaŋ ya yi ni ti baŋ tim maa salima, n yɛrimi, yi a di chaŋ ti di a tim, ka naan chɛ kpeen so ŋun taali maa di bɔhisi bɔbu, ka gaa ti bɔhiri man wula n di bɔhisi? Kaman daa ti a tim maa, n ku tooi baŋ o tim maa suyi ni chani shɛm. Yi zaa ni tooi gbibi kali sabila m-paai niriba anu ka yi zaa di maa ka di nyɛ kɔŋkɔba. ka di mi zaa nyɛ kali sabila di niŋ ka a mali kali sabinli ka laa ti yuŋ a ka ti bɔri malibu ka a bi maanili barina din bɛ di puuni bɔŋɔ a nyɛ dirɛba bee a nyɛ moto bara bee ayi di zooya pam ka a nyɛ sarati ni so a ni tooi zaŋ loori ŋmɛ so bee ka a zaŋ moto ŋmɛ so bee ka nyimi maa ka a nyɛ dan kpeeni lala ti sabila di pam bɛ ni ti bɔri malibu ka a bi maanili a nyɛrila sarati nima ka a yɛ ka nyaali la bɔ pa biɛha biɛhagu puuni Ti shɛli din dii bi bɔri malibu yiŋ ŋɔ din nyɛ tɔbu tia din dii bi bɔri malibu yiŋ di zuɣu din zooi pam ka a kuli mali buɣi n kpɛŋɔ ŋɔ naɣila n-nyɛ filidali na yaha. A yɛn maani tɔbu tia din yiŋ di bi yiɣisiri ka a yiɣisi fitiina. Tɔbu tia ŋun ka a maanili yiŋ di bi yiɣisira ka a yiɣisi fitiina. Wumma n na ku be di puuni. So ni tooi mali li, amaa ka ka yiŋa. Di kuli kpala talahi ni a mali tim ka bi mali li buɣi n-chuɣi dali ti maa di lan kani ka lala nyɛ li. Buɣi n-chuɣi dali maa malibu maa lee viɛlimi. Ti dindali sokam ni yiɣisi o tim. Hɛɛ, buɣi n-chuɣi dali maa malibu maa di lee viɛlimi. amaa di pala a yi bi mali dindali a ti maa lan kanim maa chaɣa n yɛla binshaɣu tima pam biɛni di bɔri malibu pam kamani mali duŋ tia saha shɛli kam ka tirili ʒim saha shɛli kam ka maanili n ba pira di yi ku chɛna gba zaa ti yɛn ti lɛbila sonya ni yɛra maa daadam ku lan tooi tiha din bɛ ka tiligi woli tiha ni ka a nyɛ sarati o nyɛli woli tiha ni ka a nyɛ doro o nyɛli woli tiha nyɛvilo din tihi o nyɛvili di zuɣu duŋ tia din maana din bɔri malibu saha shɛli kam pam Dindee din ka dabiɛm mali ni luɣ shɛli polo a ni be maa, tɔ a yi maani li, daadam ka ŋun bi bi viɛnyɛla, o yɛn mali o nuu tim ni a ni o nya o ni ku nya shɛli. Amaa m pun yɛla ya ka tim ka m bɔri malibu saha shɛlikam din ka n waliga maa, kaman tɔbu ti ya zazabiri tia. Ka viɛnyɛla nyɛli ni a mali zazabiri tim ka maani li saha shɛlikam, tɔ zabili ŋuna, saha shɛlikam a mi mini li yɛn bala. Ka viɛnyɛla mi nyɛli ni a ti saɣindi la saha shɛlikam ka a mini niriba mali gari dama bee ka fi ka a yiɣisiri fitina. Tɔ amaa tim din guri ŋuna, din viɛli pam ka saha shɛli kam ka a maandi li lala n lahi nyɛli a yi mali kali sabinli ka zooi ka a maandi li saha shɛli kam kamani goli puuni nyin tooi malili buyi bee chira ata puuni nyin tooi malili paai buta di shɛŋa biɛni di yɛn chɛmi ka a mali halli di shɛŋa biɛni di yɛn chɛmi ka nyin ŋun su ti maa ka a mali halli ni di kuli niŋ yɛltɔɣa bilifu ŋɔ a suhu ku yɛn biɛla viɛnyɛla bahi o zuɣu